Gudden Owend bei Dikrich TV, haut vum schéinen Däiwelselter, deem eelsten Grafsteen vu Lëtzebuerg, deen 1892 nei opgeriicht gouf. Den Däiwelselter ass haut wuel net Thema vun eiser Emissioun, well den Ament kommen eng ganz Partie Projeten an Dikrech un d'Rullen. 2017 schonn war am Dikricher Budget festgehale ginn, dass misst eng Etüd fir eng weider Maison relais gemaach ginn, obschonn et dräi aner Plazen an der aktueller Maison relais gëtt, war nach eemol esou vill Capacitéit néideg ginn. Dëse September endlech kënnen d'Diere vun där neier Maison relais opgoen. Virun dräi Woche konnt dës offiziell virgestallt an och dem Public. presentéiert ginn. Samschdeg, 26 Mee 2023. Vill Virwëtzeger haten sech op dësem sonnegen Dag an der Rue de l'Hôpital afonnt, fir sech déi nei Maison Relais am ale Meedercherspensionnat och mol vu bannen unzekucken. Vu baussen war dat historescht Gebai, dat als Monument national klasséiert ass, jo scho méi laang an neiem Glanz ze bewonneren. Vill vun deenen déi komm waren sinn hei fréier emol selwer an d'Schoul gaangen. Awer natierlech ass et besonnesch fir Elteren a Kanner interessant e Bléck hannert d'Kulisse vun deem schéinen Haus ze werfen. Éischten, wat gutt ass, ass, déi ass méi grouss, well mir haten am Ufank, mir waren eng Plage, ech war kuerz op Veine si mer zeréckkomm an ech hat Schwieregkeete Maison Relais ze fannen an déi aner ass ze kleng a si hu lemmer driwwer geschwat, datt se géifen eng méi grouss man. D'Xylophron ass och méi grouss, well Dikrech fänkt einfach un, Ech wëll soen, et fänken u vill Leit hei wunnen ze kommen an et ass wichteg eng grouss Maison relais ze hunn. An hei elo an der aler Kapell wäert an Zukunft hei gespillt ginn. Wéi fannt der dat? Jo, dat ass top. Jo, jo, dat ass top. Gesäit scho gutt aus e bessen. Ech hunn elo den Tour, ech fänken un, mee ech, ech sinn oft hei, ech fueren oft mä mäi Meedche mam Vëlo, si fueren ech oft laanscht. Ass dann och, hoffentlech geet dat iech holfen, dass eppes aneschters wéi dohennen an der, bei der Schoul natierlech. Ass ëmmer flott, wann eppes Neies opgeet. Jo, fir d'Kanner och. Tatsächlech huet den Architekturbüro Thillens an Thillens hei aus deem ale Pensionat e richteg klenge Bijou gezaubert. Net nëmmen architektonesch gesinn, mee och wat déi eenzel Funktiounen ubelaangt, nieft engem risege Motorikraum an der fréierer Kapell gëtt et an dëser Maison Relais och allméiglech Atelieren, vu Bitzen iwwer Poterie bis hin zu engem Nohaltegkeetsatelier, gëtt de Kanner vun Dikrech hei bal alles gebueden. Och den Exploitant Arcus, dee schonn déi ablaklech Maison Relais betreit a vun Ufank un an d'Aarbechte mat abezu war, ass méi wéi zefridde vum Resultat. Déi Verantwortlech si begeeschtert iwwert dës Dram-Maison Relais, déi zwar all Funktioune wéi déi aner Haiser huet, awer am Groussen an doriwwer eraus nach vill méi Méiglechkeete bitt. Genuch Plaz fir ee Multifunktiounsterrain, dat heescht Dings wou Fussball drop ka gespillt ginn, och aner Lafspiller an esou. Dann hu mer niewendrun sou Klettergerüster fir d'Kanner an dann nach méi wäit erop ass dann eng gréng Zone wou Bongert ass, awer och Gaart, dat heescht Hochbeeter an e normale Gaart. Dat heescht do si mer och direkt voll an der Natur eigentlech an hannendrun erkläert och der Gemeng. Dat heescht do hu mer eigentlech extrem vill Plaz an der Natur. Op dëse Bau war mat Spannung gewaart ginn. Datt sou vill Leit bei der Presentatioun vun der neier Maison Relais an der Rue de l'Hôpital Enne Mee dobäi waren, hat net nëmme mam Fait ze dinn, datt d'Gemengewale virun der Dier stoungen. D'Interesse war tatsächlech grouss, souguer beim fréiere Proprietär vum Haus. Och déi Gemengeverantwortlech weise sech zefridde mam Projet an denken driwwer no, an Zukunft och selwer Proprietär vum Gebai ze ginn. D'Gemeng huet et heiten am Moment gelount, kann ewéi iwwert eng Option d'achat dat och kafen, woubäi ech der Meenung sinn, datt d'Gemeng dat op alle Fall soll maachen, datt mer solle Proprietär ginn heivunner. Dat ass dann eng Décisioun, déi am Hierscht muss geholl ginn. Awer dat leeft exzellent an der Summe, de Bau, vun der Architektur hier, vun der, vum Historique hier. Et war ëmmer iergendwou am educative Beräich, et war e Meedercherspensionat an et ass elo, Fir fir d'Kanner vum Grondschoulalter hei vun Dikrech an ech fannen dat excellent. Mat esou engem gelongene Projet do wäerten awer virun allem d'Kanner et net méi kënnen erwaarden, dass endlech am Hierscht nees d'Schoul ufänkt. 2023 ass och d'Joer vun de Spillplazen zu Dikrech. Ëm déi 300.000 Euro huet d'Gemeng an d'Hand geholl, fir d'Spillplazen an der Stad entweder z'erneieren oder ze verbesseren an dobäi nach e Seniorefitness ze kreéieren. Och an der rue Glesener gouf eng komplett nei Spillplaz amenagéiert an déi konnt Enn Mee als éischt offiziell a Betrib geholl ginn. Mir si kuerz virun de Walen an och dës Inauguratioun an der rue Glesener ass gutt besicht. An am Fong ass dat och richteg esou. Schliisslech geet et drëm, datt d'Kanner vun Dikrech déi beschte Méiglechkeete gebuede kréie fir sech ze entfalen. Hei an der Rue Glesener gouf zum Beispill e Gläichgewiichtsparcours installéiert. Esou Geräter sinn net nëmme Spillgezei, mee bewierken och eppes an der Motorik vum Kand. D'Spiller, déi kommen iwwregens vun der Lëtzebuerger Firma Createc an installéiert ginn all d'Spillplazen zu Dikrech vun der Firma Wickler an Zesummenaarbecht mam CGR Nordstad. D'Idee ass hannendrun eng schéin komplex Spillplaz ze maachen. déi d'Gemeng Dikrech dann realiséiert huet a wou mir konnte mat bedeelegt sinn, fir déi al ofzerappen a mat ze hëllefen, déi dote fäerdeg ze maachen, mat eise Jongen, déi mer dann hunn, wat och schéin ass fir eis, dat si eis dat dann maache loossen, déi Chance an déi Experienz, fir sou eppes ze kënne realiséieren. Mir entsuergen dat an da ginn d'Fondamenter gemeet an da kënnt d'Firma, setzt dat op d'Plaz an da maache mir dat Rescht, de Buedem, d'Bordüren, de Sand, alles, wat da ronderëm esou ass. De CGR Nordstad ass och ëmmer am Asaz wann d'Entretiens vun de Spillplazen an Dikrech gemaach esouwéi d'Konformitéit mat Luxcontrol gepréift ginn. Wéi de Buergermeeschter Claude Hill bei der Aweiung ënnerstrach huet, ass ee stolz drop kënnen zu Dikrech 12 top sécher Plazen unzebidden, déi vun all Quartier bannent 5 Minutte kënnen erreecht ginn. 2023 ginn d'Spillplazen elo also nach e Stéck méi schéin a modern gemaach. Déi nei amenagéiert Spillplaz an der Kléck konnt zwar net grad ewéi geplangt opgoen, hei gouf et e Problem mam Drainage vum Reeniwwerlafbecken. Enn Juni awer dierft och dës nei Plaz a Betrib goen an da kënnen d'Kanner vun Dikrech de Summer a vollen Zich genéissen. Da steet och elo e wichtegen Nordstad-Projet. Den zwanzegste Mee konnt endlech den Nordstad Bëschkierfecht am Seitertbësch ageweit ginn. Scho ganz geschwënn kréien domat d'Awunner aus de 5 Nordstadgemengen eng flott Offer fir hir Verstuerwen ze begruewen. Den Nordstad Bëschkierfecht wier e wichtege Projet, esou den Dikrecher Buergermeeschter bei der Aweiung vum neie Bëschkierfecht Enn Mee am Seitertbësch. Dofir wier een haut och net komm fir d'Nordstad ze begruewen. Beweist, datt déi 5 Gemengen zesumme Projete kënne maachen, och wa mer nach net fusionéiert sinn. Duerfir hu mer de Syndicat a Vocation multiple fir dat ze maachen, well wa mer net ufänken, esou Projete gemeinsam ze maachen, datt mer eng Visibilitéit, eng regional Visibilitéit no bausse kréien, da gëtt dat sécherlech schwéier. Ech ginn awer, an do maachen ech, do maachen ech, do verstoppen ech mech net, ech gi jiddwerengem Recht, dee seet, datt eis Projeten, déi mer zesumme esou maachen, net visibel genuch sinn. Datt mer dat anescht ass mussen vermaarten, dorunner schaffe mer, dat maache mer. Dräi bis véier Siten waren an der enker Auswiel fir deen neie Bëschkierfecht. An der ganzer Nordstad war sech ëmgekuckt ginn. Zu Dikrech schliisslech goufen déi ideal Konditioune fonnt. Fir esou e Bëschkierfecht schreift d'Naturverwaltung nämlech Konditioune vir. Accessibel muss den Terrain sinn, platt a virun allem Eechen a Bichen an engem Alter tëscht 80 an 120 respektiv 50 an 80 Joer hunn. Zu Dikrech konnten an enger éischter Phas 56 Beem fonnt ginn, déi deem entspriechen. Wéi ginn elo d'Leit hei begruewen? Dat heescht, hei ginn am Fong d'Äschen an de Buedem gemaach. Dat heescht, ronderëm ee Bam kënnen aacht Leit begruewe ginn. Dat heescht, déi ginn dann esou ronderëm gesat, soudatt all Kéiers jiddwereen seng Plaz huet. Dat gëtt mat enger Urn gemaach. déi awer net am Buedem bleift, dat heescht d'Ohren gëtt am Fong an e Lach erofgemaach an da gëtt do opgemaach an dann ass just d'Äschen déi dra bleiwen. Et däerf keng Ohren am Buedem dra sinn, soss kënnt Iech jo virstellen, datt Déiere, wëll Schwäin oder sou, kucke ginn, wat läit da lo do an deem Buedem an da gëtt dat an deem Moment opgewuert. Zanter dem Fréijoer 22 war un dësem grousse Projet geschafft ginn. D'Konzeptioun gouf vum Service technique vun Dikrech zesumme mat der Naturverwaltung a mam Nordstad-Syndikat ausgeschafft. Well alles soll sou naturno wéi méiglech bleiwen, ginn et op dësem Kierfecht keng betonéiert Weeër an och de Pavillon fir d'Zeremonien gouf ganz natierlech gehalen. Nieft engem Panno, deen de Wee zum Bam vum Verstuerwene weist, gëtt et just zwou Tafelen, wou d'Nimm vun de Verstuerwene kënnen agedroe ginn, eemol eng fir déi, déi bei de Beem begruewe goufen an eemol eng fir déi, déi verstreet goufen. Eng Streewiss gouf nämlech och ugeplanzt. Et kann een also wielen, ob ee wëll verstreet oder begruewe ginn. Méiglechkeete fir auszebauen gëtt et iwwregens och. Mir hunn awer nach, wann een op déi eng oder op déi aner Säit geet, direkt kënne mer nach erweiteren, och nach eng Kéier ëm déi 30 bis 40 Beem. An à moyen terme ass, wann ee Richtung Dikrech geet, do sinn och elo Beem, déi am Moment esou 30, 40 Joer sinn, dat heescht an 20 Joer hunn déi och dann deen Alter erreecht, wou dann kann de Bëschkierfen och nach dohinner erweitert ginn, esou datt praktesch déi ganz Kopp hei predestinéiert ass fir eventuell e Gebëschkierfen kënnen ze maachen. An dat wäert néideg ginn. Nach virun der offizieller Abetribnam hunn um Kierfecht zu Dikrech schonn déi éischt Leit op e Begriefnis am Seidertbësch gewaart. Wien interesséiert ass, soll sech am Populatiounsbüro op der Gemeng Dikrech mellen, wéi fir déi aner Begriefnisser um Terrain vun der Stad. Ass dëse Service och fir d'Begriefnisser am Nordstadbëschkierfecht zoustänneg? Da wollte mir iech haut awer och en Nordstadkënschtler virstellen, deen Holzskulpturen hierstellt am Bësch. Sou och des lescht direkt nieft dem neien Bëschkierfecht. De Joé Mensen ass vu Beruff Fierschter. A senger Fräizäit awer ass hie leidenschaftlechen Holzsculpteur. Op de Goût dofir ass hien a senger Ausbildung komm. Bon, et huet ugefaangen an der Ackerbausschoul. Dat war un sech e fakultativen Cours. deen een no der Schoul konnt maachen. An esou sinn ech an sech op d'Iddi komm. A lo hunn ech awer laang Zäit net méi gemaach. A lo säit Corona, säit dräi, véier Joer maachen ech do emmer méi oft. Voilà, an ech probéiere mech an sech steeteg ze verbesseren. Den Ament stellt de Joé virun allem Déieren hier, Eilen, awer och zum Beispill Fiiss. Esou huet hie schonn emol fir d'Gemeng Noumer eng Bänk mat integréiertem Fuuss produzéiert, Oder awer eng Micky-Maus fir d'Gemeng Bech. Als Support hëlt hien duerfir al Holzstécker aus der ganzer Nordstad. Dass an sech aus der ganzer Nordstad an sech. Dat si meeschtens Offallstécker, déi am Bësch oder an der Forst wäerte leie bleiwen. Dat sinn oft Stécker vun engem hallwe Meter, heiansdo ee Meter, ee Meter 50. An desto méi laang se leien, desto besser ass et, well da gesäit een an sech um Stamm och nach d'Rissbildung. Da kann een d'Gesiicht an sech dann do raushuelen, dat et an aner Kierperdeeler iwwergeet.
De Feinschlëff vu sengen Aarbechten, déi mécht de Joé doheem. Awer fir den Asaz vun der Motosee, do schafft hien am léifsten am Bësch, wéinst dem Kaméidi. An déi Leit, déi hien do begéint, fillen sech och guer net gestéiert, au contraire, verschiddener suivéieren souguer de Fortschrëtt vu sengen Aarbechten. Also, sollt Iech de Joé an Zukunft mat der Motosee iwwer de Wee lafen, sou ass dëse Fierschter net onbedéngt am Asaz fir Beem ëmzeman, mee deene Beemreschter, déi kee méi wëll, en zweet Liewen ze ginn. De Girls Cup an Boys Cup vum CHEV Handball um Päischt Weekend an der Sportshal zu Dikrech ass ewell eng Traditioun. Et ass dëst eng super Motivatioun fir déi jonk Handballerinnen an Handballer, aus dem Veräin. Ëmmerhin treffen si hei op ganz interessant international Ekippen a kannen sech esou och emol op Weltniveau mat anere moossen. Mir ware beim nonzéngte Girls Cup an uechtzéngte Boys Cup 2023 virun e puer Woche fir Iech dobäi. De Girls a Boys Cup vu Päischt Samschdeg bis Päischtméindeg ass ëmmer e grandiosen Event vum CHAFF mat vill Stëmmung an Elan vun den jonke Spillerinnen a Spiller. Esou war et och déi Kéier de Fall. Ech fannen et ganz ganz cool dat och aner Equippen wéi nëmmen aus Lëtzebuerg kumen an dat fannen ech ganz gutt. Gefällt mer alles einfach. Et ass flott mat den aneren Equippen mol ze gesinn wéi et ass an et ass ëmmer flott hei matzespillen. An och Leit kennen ze léieren aus ganz anere Länner gell. Jo, dat ass genau dat, wat mer wat mer och Freed mécht, eng Kéier nei Leit kennen ze léieren an dat wëll an géint déi ze spillen och nach. Tatsächlech waren iwwer de ganze Weekend eng 18 Ekippen aus ganz Europa am Asaz. Vum September dat lescht Joer u schonn ass den Organisatiounscomité vum CHEV am Asaz fir dëse spannenden internationalen Tournoi op d'Been ze setzen. An dobäi hat virun 18 Jor alles kleng ugefaang. Mir hate verschidden Eltere vu Jugendspillerinnen, déi zesummen dann an der Buvette waren. An do hu meeschtens déi beschten Iddien an hu se dunn driwwer debattéiert, fir dann och. E flotten Tournoi fir eis Meedercher op d'Been ze stellen. An dat ass u sech wéi de ganzen Tournoi dann ugaangen ass. An haut zéie si mat hirem Tournoi souguer sou bekannten Ekippe wéi de PSG un. De Boys a Girls Cup vun Dikrech huet ewell seng Renommée an dat gefält den jonken Handballer natierlech extrem gutt. Mir gefält et well mer, well ass déi éischt Kéier wou ech géint auslännesch Ekippe spillen an ech an dat ass extrem interessant fir ze gesi wéi déi aner Länner hir Taktik maachen a sou. Ech menge mir hätte vläit och heiansdo méi kéinte gi wéi mer eigentlech. Gemaach hunn, mee et ass awer och scho esou gutt, mengen ech, a mir hu vill dobäi geléiert. Also ech fannen den Turnéier extrem cool gewiescht, well mir haten eng Chance géint aner Ekippen ze spillen, zemools géint professionell, zum Beispill PSG oder esou, an ech hu fonnt, dat war eng Chance, déi een net all Mënsch am Liewe kritt. An och wann iwwer de Weekend en Aarm gebrach gouf an och verschidde Matcher verluer goufen, sou hu si dach alles ginn an dat sportlech Resultat,

Ech giff scho soen, well wann ee kuckt wat dëse Weekend hei ofleeft, mat wéi engem Engagement datt déi Jonk derbäi sinn, hir Elteren derbäi sinn fir eis eng Hand mat unzepaken, et ass awer eng flott Saach an ech denken datt dat ganz vill bréngt. A fir Iech ass et eng ustrengend Saach, well et geet iwwer 3 Deeg. Richteg, et sinn net nëmmen déi 3 Deeg, mee et ass ee quasi d'ganz Woch virdrunner Dag an Nuecht ënnerwee. fir dat Ganzt dann op d'Been ze stellen. Mä wann dann awer gesäit, mat wéi vill Freed datt d'Ekippen derbäi sinn, da mécht et awer gären.
Zanter dësem Abrëll gëtt et en neien, permanenten IVV-Wanderwee vun der Lëtzebuerger Wandersportfederatioun FLMP, de PW 31 zu Dikrech, wéi en heescht, iwwer d'Schleed erop bei den Däiwelselter hei an zeréck laanscht den Ieselspark. Eng IVV-Wanderung ass eng Wanderung op engem markéierte Wee, wou de Wanderer herno mat engem IVV-Wanderstempel belount gëtt. Wat awer motivéiert d'Leit bei esou enger Wanderung matzemaachen? De Stempel eleng kann et jo bal net sinn. Fir dat erauszefanne ware mir bei der Marche populaire vun der Amicale Asazzentre Dikrech den 18 Mee dobäi. De PV 31 kann een an 3 Strecke maachen, 6. 10 oder 20 Kilometer. Et ass dëst och onbequem an Depart an Arrivée an der Aalseeërei zu Dikrech. Matmaachen kann dobäi jiddereen. Ween un de Start wëll, muss just een Euro 50 op den Dësch leeën an da geet et lass. Organiséiert gëtt dësen Tour um PW 31 vun der Amicale Asaz Zenter Dikrich. Ma well d'Amicale virun engem Joer an der Lëtzebuerger Wandersportfederatioun federéiert ginn ass an d'Iddi ass opkomm fir dann och esou eng Marche ze maachen, well. D'Marchen ëmmer méi populär an dësem Land sinn, well all Woch tëschent 500 an 1.000 Leit op enger IVV ënnerwee sinn an et ass eebe gutt fir d'Gesondheet. Och d'Marsch op Christi Himmelfaart war nees gutt besicht. Dikrich ass eng gesichte Plaz fir Leit, déi méi dacks wandere ginn. E Plus also op der Kaart vun de méigleche permanenten IVV-Wanderweeër.
Am Fong komme mer extra op Dikrech, well hei eng aner Landschaft ass wéi zum Beispill bei eis dohennen am Minett. Et ass e Changement vum Dekor, et geet mol biergop, mol biergof. Et si verschidden Terrainen dran, ob dat elo Platt, Bëtter oder Bësch ass, et ass einfach d'Ofwiesslung, déi et ausmécht. Dat ass eng schéi Montée am Ufank, geet gutt erop an da wann s de awer um Plateau bass, da kënns de dech erblosen. Da geet et erëm eng Kéier gutt biergof. Jo, an da laanscht, da gi mer e bëssen duerch d'Duerf an dann laanscht d'Sauer an dann si mer scho bal ukomm. Jo, et ass och am Bësch, et ass wéineg Schied, well herno gëtt et bestëmmt woarem. Duerfir hu mär schonn esou fréi ugefaang, dass mär schonn um 7 Auer gestart sinn, fir elo fäerdeg ze sinn. Fir mech war den Tour ganz schéin, wonnerbar, also Bierg op, Bierg of. Also besser konnt net sinn. Fir matzemaachen bei enger Wanderung wéi déi um PW 31 muss een op alle Fall net an engem Veräin sinn, och wann déi d'Lizenzen an der Memberskaart integréiert hunn. Am beschten freet een egal wéi eng Lizenz un, och wann déi net Pflicht ass. Mat der Lizenz sidd der assuréiert iwwer de Sportsministère, wann der der giff halen an d'Krankekeess kënnt dofir net op. D'Differenz iwwerhëlt de Sportsministère. All Woch sinn tëscht 500 an 1.000 Leit bei IVV-Wanderungen dobäi. Am leschte Joer waren et rëm ganze 75.000 Leit. Ween eemol matgemaach huet bei esou enger Marche populaire, déi léisst och net méi gär lass. An duerfir brauch et Ofwiesslung am Programm. Nom PW 31 solle scho ganz geschwënn véier nei Wanderweeër dobäi kommen.
De Changement vun der Landschaft, et ass ëmmer erëm aner Leit ze begéinen, et ass et fir an der Famill ze maachen, datt jiddereen eppes dovunner huet. Fir ons Gesondheet, fir, jo am Fong geholl. Fir Leit kennen ze léieren, well mer Spaass drun hunn.
Et mécht ons einfach Spaass. Ass en Event an der Summer immens flott, komme ganz vill Leit an dono och d'Gesellegkeet, wann d'Leit beienee sëtzen. Ee kennt deen aneren, ee léiert deen anere kennen an et ass einfach dat Mateneen a Beieneen, Wanderen, Sëtzen, Drénken a sou weider.
An um Enn gëtt et och nach e schéinte Stempel, souzesoen als Kiischt um Kuch. Dikrech ass gesicht bei de Wanderer an dat gëllt och fir d'Marche Internationale de Dikkirch. Hei kann een 12, 20 oder 40 Kilometer marschéieren. Déi 20 oder 40, jee no Wiel, op engem oder op zwee Deeg souguer. Mir ware fir Iech bei der 54. Editioun Ufank Juni e Stéck. matmarschéiert. À la base war d'Marche internationale vun Dikrech jo en Arméimarsch vun 1968 bis 2014. Duerno gouf eng asbl gegrënnt, fir dat Ganzt als Marche populaire virunzeféieren. Hei kann also am Prinzip jiddereen deelhuelen, am Grupp oder och als Eenzelpersoun. Trotzdeem fënnt een nach ëmmer ganz vill Militär erëm.
Cette marche est l'occasion de faire des rencontres, des rencontres avec des, bien sûr, des militaires des autres pays, des militaires étrangers, mais aussi avec les Luxembourgeois qui nous accueillent toujours vraiment avec un.

Un pays ultra chaleureux et chez qui on reviendra avec grand plaisir. Ce qui nous motive pour venir à Diekirch d'abord c'est l'accueil parce qu'on est bien accueilli, le paysage, les paysages sont très beaux et puis aussi la la le côté sportif parce que deux fois 40 avec un peu de dénivelé ce n'est pas anodin. Well Dikrech net grad déi einfachst Parcoursen huet, kommen der vill vun hinnen tatsächlech op dës Marsch fir sech hei op aner wichteg Touren ze preparéieren. Virun allem awer kommen si aus alle Länner vun der Welt. Als Grënnungsmember Vun der internationaler Marching League, an där eng 29 Länner vertruede sinn, zéit d'ASBL vun der Marche Internationale de Dikrich en interessant Vollek op Dikrech.
A bedéngt doduerch sinn natierlech op eise Marche hei extrem vill Leit vun aneren Nationalitéiten. Ugefaang bei de Lëtzebuerger, loosse mer bei deem, well et muss ee soen, mir hunn och ganz vill Lëtzebuerger, déi matginn, Hollänner extrem vill an da jo iwwert ganz Europa, iwwert d'ganz Welt eigentlech. Mir hu jo e Fichier, wou mer déi Leit och aschreiwen. Also mir kënne praktesch soe vun deenen 29 Länner, déi an der International Matching League sinn, hu mer all Joer de Gros vun deene Leit hei, well och Leit vun eis jo och hir Märsch besichen. Dat war d'Ursaach do dervun, fir esou eppes ze grënnen.
D'Marsch vun Dikrech ass eng beléiften, och well et hei um Enn eng Unerkennung gëtt fir déi, déi matmaachen. Een, de François Heen vu Beetebuerg, kënnt souguer scho vun Ufank un. Awer wéi gesot fënnt een op der Marche Internationale zu Dikrech och allgemeng vill Lëtzebuerger. Ma et ass ëmmer nees flott hei ze sinn. Et ass ëmmer en eemolegt Evenement an all Joer nees gär dobäi. Fir mech ass elo déi siwent Kéier. An ech trëfft ëmmer vill interessant Leit hei, et ass eng gutt Stëmmung an an ech ernengen eppes fir seng Gesondheet. Fir all Participanten eng flott Zäit zu Dikrech ze garantéieren, ass eng mega Organisatioun um Lafen, fir Zelter fir d'Iwwernuechtung opzeriichten, Catering an Animatioun um Ulafpunkt bei der Alséeërei op d'Been ze setzen. Grad dat awer mécht de Charme vun Dikrech aus. Och 2023 war deemno nees de Succès immens grouss. Mir haten schonn wéi et ugaang ass 3.000 Leit an den Préinscriptiounen, wat super war. Gëster Mëtteg war natierlech och extrem vill lass, bedéngt duerch d'Wieder, an esou Manifestatiounen wéi déi hei, déi hänken um Wieder. An dofir si mer esou frou, dass mer elo no 3 Joer wou mer näischt haten, dat erëm konnte starten. An mat esou Wiederkonditiounen ass natierlech alles méi liicht fir den Organisateur.

Ee Fest, dat ëmmer erëm vill Leit unzéit, ass dat sougenanntent Béierfest, dat d'Philharmonie vun Dikrech all Joer zesumme mat der Dikrecher Brauerei organiséiert. De Succès vun dësem Fest hänkt och ëmmer e bësse vum Wieder of. An deem Sënn haten d'Organisateuren 2023 Richteg Chance! Zanter de siechzeger Jore schonn gëtt et dat Dikrecher Beerfest. Am Ufank gouf dëst souguer wéi Al Dikrech 5 Deeg laang gefeiert op der Kluuster. Wéi dat op där Plaz net méi méiglech war, goufen nach verschidde Versich ënnerholl fir an där selwechter Envergure weiderzefueren, bei der aler Brauerei, bei der aler Kierch, der Alseeërei, Am schéine Stadpark schliisslech konnt d'Béierfest virun 10 Joer en neien Ulaf huelen. Bis mer hei déi Idee vum Park haten, an elo mierke mer, wa mer Péngschten hei d'Béierfest am Park maachen, dann ass dat eng, besonnesch wann esou schéi Wieder ass, eng flott, eng flott, e flott Fest. Vill Leit déi kommen, eng gutt Stëmmung an wéi gesot d'Gemeng huet eis hei ganz vill gehollef fir eis hei anzeriichten a fir dat Fest dann och kënnen an der Ëffentlechkeet ze maachen. Dëst Joer hu si zwar wéinst engem Brand um Schapp mam Béierhumpen dra mussen op dat grousst Glas verzichten, dat war leider komplett zerstéiert ginn. Trotzdeem bleiwen déi Responsabel vun der Philharmonie zouversiichtlech, datt d'Béierfest nach laang wäert bestoe bleiwen, Souguer wann d'Brauerei haut eng international Ausriichtung huet, bestinn och nach ëmmer weider gutt Relatioune mat der Brasserie de Luxembourg. Ech mengen, dat ass jo flott, wann do déi Relatioun dann awer mat der Brauerei, wat haut eng riseg Geschicht ass a wat deemools e Betrib war, wou mer Gipferi kannt hunn, wéi et ugaang ass mat der Musek. Do waren och ganz vill, déi an der Musek waren, déi waren och Déi hunn och an der Brauerei geschafft. Déi Zäite sinn natierlech dout, mee den Dikricher Béier besteet nach an d'Dikricher Musik besteet nach. An esoulaang wéi déi zwou Saache bestinn, an d'Dikricher Gemeng och, dann hu mer en Dikricher Béierfest. Dat Dikricher Béierfest ass dann och net nëmmen e Fest vum Béier, mee och eent mat ganz vill flotter Musik, Live-Bands, déi bis an d'Nuecht spillen, eng flott Ambiance, eng schéi Plaz, e Fest, dat ëmmer nees e klengen Highlight am Manifestatiounskalenner ass. Da wollte mer iech haut awer och en neit Geschäft vun Dikrech virstellen. De White Dreams, dat ass scho méi laang e Begrëff, elo awer ass dat bekannt Geschäft fir Hochzäitskleeder vun Ettelbréck op Dikrech geplënnert. Mir ware fir iech laanscht luussen.
E schéine gudde Moien, Dir befannt Iech hei beim Buttik White Dreams zu Dikrech op der ganz neier Adress op der 37 rue Esplanade, direkt nieft dem Parking, am Häerz vun Dikrech. Virun allem wëll ech emol soen, dass ech mäi Beruff scho 16 Joer laang maachen an ech dat mat Leidenschaft a wierklech all Braut ass bei mir perséinlech mam Numm, wou ech weess, ween et ass. vu wou se kënnt an ech maachen dat vu Leidenschaft immens gären, den Dram ze erfëlle fir all Braut. Mir presentéieren eis Brauträck, mir hu vun all Goût, fir all Zort ass a iergend eppes dobäi. Mir hu wat vu Coupe serene, Prinzessinnen mat vill Glitzer a Glamour. Mir kënnen awer och ganz individuell verschidde Saachen upassen un d'Braute, wat och ganz wichteg ass. Mir hunn eisen Atelier mat der Couture Silhouette, wou mer zesumme schaffen, wou eis och all Wonsch kann erfëllen, wann et Klengegkeete sinn, bis zu grouss Transformatiounen, och dat ass alles méiglech am White Dreams. D'Tendenze fir dëst Joer, fir 2023, respektiv elo wat och fir d'Joer 2024 kënnt, dat ass ganz vill erëm, d'Prinzessin ass erëm am Trend. Mir hu vu Mikado-Stofte, Satin-Stofte, vun Tüll, vu vill Glitzer oder manner Glitzer, alles och dat ass en Trend. fir 2024. Wat awer och heiansdo e Wonsch ass, wa mer einfach fräi Trauungen hunn, dann ass et oft, dass de Brautrack e bëssi mat Faarf soll sinn. Da kënne mir och vu Blaschtéin liicht an dee Rosé erageen, goen oder Cappuccino-Faarf, wat och ganz vill gefrot gëtt. Vun de Gréisste kënne mir iech proposéiere vu kleng bis op groussen Teilen. Mir hu vun der Gréisst 34 bis d'Gréisst 54 hei am Buttek fir unzemoossen. Dofir kënne mer wierklech vu bis probéieren. Wat ëmmer ganz wichteg ass, dass de Client sech och selwer da kann am Brautrack gesinn. Liwwerzäiten, natierlech, wann een extra Wënsch huet, ass och dobäi. Liwwerzäite si mat zwësche 6 bis 8 Méint kann dat daueren, bis säin Dramrack am White Dreams dann ukënnt. Mir hunn net nëmme Brautkleeder, och de White Dreams huet Oweskleeder, Cocktail a fir all. Ulass ass eppes derbäi, dat heescht elo net nëmme fir d'Hochzäiten, mee awer och wann der mol eng Feier hutt, dir hutt e Gebuertsdag, e ronne Gebuertsdag, sidd dir häerzlech wëllkomm am White Dreams zu Dikrech. Och fir eis jonk Clienten hu mer eppes, mir hu vum Kanddaf, mir hu fir déi kleng Maisercher, déi Virbräitsche sinn, A mir hunn natierlech och fir d'Kommiounen am Our Dreams zu Dikrech dat passend Kleed fir déi Kleng dobäi. Wéi dir gesitt, mir hu fir all Alter, fir all Goût ass dee passende Rack fir iech hei. Mir freeën eis op äre Besuch, kommt eis visitéieren op 37 Esplanade am Our Dreams zu Dikrech.
Voilà, domat geet eis Emissioun vun haut op en Enn. Fir ofzeschléissen, do kritt dir vun eis awer wéi gewinnt nees den Agenda fir déi nächste Woche mat op de Wee. An do steet elo am Juni natierlech Nationalfeierdag am Mëttelpunkt. Ech soen iech schonn emol Äddi a wënschen iech nach eng ganz schéin Zäit. Bis am Juli nees. D'Feierlechkeete ronderëm Nationalfeierdag fänken zu Dikrech bekanntlech schonn e puer Deeg virum 23. un. Den 20 Juni moies um 10 ass duerfir nees de Rendez-vous op der Cluster fir déi schéi Militärparad vun der Arméi. Den 22 Juni owes dann ass op där selwechter Plaz dat grousst Volleksfest. No engem Concert um 7 mam Ensemble Track Four ass um hallwer 9 de grousse Concert vun der Philharmonie. Highlight vum Owend ass awer um hallwer 11 de Fakelzuch duerch d'Stroosse vun Dikrech an enger uschléissender Musek a Liichtshow op der Cluster ier et mat der Animatioun vum Robert an Nathalie Peters bis an d'Nuecht viru geet. Den 23 Juni schliisslech ass déi offiziell Zeremonie. Nom Te Deum un 10 Auer an der Dekanatskierch geet et am Cortège vun der Bechplaz op d'Cluster, wou de Buergermeeschter um hallwer 12 seng Ried hält. Den Ofschloss vun de Feierlechkeete mécht duerno e Patt fir d'Vollek, dee vun der Gemeng offréiert ass. De fënnefte Juli dann invitéieren owes um 7 Auer d'Schüler an Enseignanten aus dem Departement Moderne vum Conservatoire du Nord op hiert flott Pop-Rock-Fest am Park bei der Gemeng. Kommt an entspaant Iech mat relaxe Pop a Rock-Kläng vun de Combo-Klassen aus dem Conservatoire, déi sécher eng cool Grousstad-Atmosphär opkomme loossen. Dat gréisst Fest vun Dikrech, dat waart dann awer eréischt Mëtt Juli op Iech. Genee de véierzéngte Juli gëtt um Bottermaart nees de Schlëssel vun der Stad un d'Amis du Vieux di Kirch iwwerreecht, déi da fir fënnef Deeg d'Zoen an der Alstad hunn.